Nā te mea, nā te Atua i hanga tēnei putiputi ataahua e tuatu nei nā. Me mihi au ki tōna ingoa tapu nā reira. He hōnore, he karōria ki a ia. He maungarongo ki te mata o te whenua. He whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Āmine. He tātai whitu ki te rangi mai tonu he tātai tangata ki te whenua kangaroo. E taku whetu, e tā heke nuku mai. E kau ki te tai e, e kau ki te tai e. E kau rā te tai nāu i tere, e kau rā te tai nāu i ruku. Hoi a tō aka tiwaiwai ki te hawaike taketake e mōhio nei koe. E taku tupuna, mā wai rā e taurima te marae ki waho nei, otirā, mā wai rā e taurima te kaupapa waka o te motu. Tēnei te tangi a te kāpuhi whetū, nau i whakaingoa. Tēnei te tangi a Whakaruru Te Hau, nau whao. E te rangi amokura! E te tohunga tarau waka e te papa o te motu! Okioki māi, okioki māi, okioki mai rā. Ko rātou ki a rātou, ko tātou ki a tātou. Me mihi au ki ngā mihi kua mihia, nā reira, e ngā mana, e ngā tapu, e ngā mauri, e ngā iwi ataahua, e ngā iri, iwi kino kei te hanga, tēnā rā koutou katoa, ka huri au ki taku kaupapa kōrero. Ko ngā tikanga tā kura tawhito, he aha tā kura nui o apōpō? Me pēnei rā pea he tīmatanga kōrero māku. He tāne koretake anō te tāne koretake. He wahine ngoturepe anō te wahine ngoturepe. He tarau hakatere anō te tarau hakatere. He waewae tāpa anō te waewae tāpa. Auē te mama i ahau! He kura anō te kura. Kura hou, kura tawhito, he kura anō te kura. Tekau mā toru tau o tōku ao ka pau ki runga i tēnā mea o te kura. I waku nei anō, are ake au te ata, ka hai, ka tahi ka haere ki te kura. Mahi pānui, mahi tuhituhi, mahi pāngarau, kai tina, mahi whakarongo nuinga o te wā, E mara! He maroke mārika! Kura Pākia, Kura Māori, he kura anō te kura. Kura tawhito, kura hou. He aha te rerekē? He aha te pai o tētahi i tētahi? He rite tonu ki te miraka kau. Ka hīkoi te kau ki te tīri miraka kau. Kūtētēia, Ku tētēhia ona titi, ka puta mai he miraka. Auē, taukiri e! He aha tā Kuranui o Apopo? Koia nei te tino pātai e koropūpuaka e koropūpu ake ana i ahau, me takohoro ki te kapo i tēnei kaupapa korero māku. Te orokohanga o te kāpui whetū. He kura tēnei i ahu māia ngā moemoeā me ngā kitenga e tahi kia whai kura Māori mō te ao Māori. Ko tā te tirohanga te tuapapa hei poipoiā, hei akiaki i ngā akonga kia tū rangatira ki tō marae, kia tū rangatira ki te ao. E toru ngā pā o tā mātou kura, koinā pau ngā kaupapa here nei i a tātou. Mea kī nei te mauri me te ihi o te kura nei. Te Pou Tuatahi kia Māori. Mea nei te pou e kaha here nei, e kaha kotahi nei i ngā whānau, i ngā hapū me ngā iwi ki roto i te kura nei. Te wahangā i uru nei ngā tikanga Māori, ngā kawa Māori me ngā kaupapa Māori. He pau tēnei he whakamana i te morehurehutanga o te reo Māori. Ko te reo Māori te tino kaupapa here o tēnei pau. Kia whakamana i tā te tirohanga Māori hei whai oranga o roto i te ao kia kore e pērā ki te moa, ka ngaro. Te Pai Tuarua ki a mātou. Te tino hiratanga kia whai mātauranga a Māori nei, a Pākia nei, a ao nei. Kia ko ngā tauira me pēhia te āta tātiri i ngā pirihitanga o te ao. Kia kaha tonu te whakatara i ngā mana whakatupu ā Māori mō ngā Māori. He pau tēnei hei whakahouhou i a mātou ngā akonga kia te rapu rautaki hei whakautu rapanga a ao nei. Kia whakatakoto whāngia, kia whakatakoto rautaki, kia whai herenga o te ao. Kia mau tonu ki ngā āhuatanga o te Ko wai au? Nō hea au? Ā, e anga ana au ki hea? Te Pou Tuatoru, Kia tū rangatira ai. I ahu māi tēnei pou i ngā tuahuatanga o te Kamupene-ā o te 28. Ko te pou tenei hei whakamana ana i te whakamana tangata kia humārie, kia ata hōnore tā mātou tū ki te ao. Kia mau, kia ita ki te humārietanga, te aroha, te whakapono me te kaha. Ko te pou tenei hei whakahauhau i a tātou kia tupu mana Māori ai, kia noho, kia ora mana Māori ake. He aha tā Kuranui o Apōpō? Tēnei pātai he pātai e kaha whakararu e, e kaha whakararu ana i ahau. Ka noho au ka whakaaro, kua rerekē rawa atu ngā āhuatanga o te kura i ngā rangi nei kē ngā rangi ōku mātua, ōku tupuna anō hoki. I ēnei rangi tonu e kaha ako ana mātou ki ngā tuahuatanga o te ao matahiko. E kaha ako ana ana hau ki, ki te waihanga i ngā kemu rorohiko, me pēhia te Me pēhia te whakarite i ngā whārangi ipurangi, me pēhia te whakarite i ngā pūtirotiro kia whakahaere i tētahi mea. Ki te mahi au i ēnei mea i ēnei wā tonu, ka noho au ka whakaaro, Kia pēhea rawatia au mō te apōpō? E hikaaka rawatia ana te whatumanawa me te hinengaro i raro, i runga hoki i te whakaaro o te o ngā akoranga o te apōpō. Erangi, ko taku hiahia nei te mōhio, ha ko te aha ka tau ka taea tonutia au ki te whakawhānui tonutia i taku Māoritanga, i taku ake tino rangatiratanga. He aha tā, oh, ko ngā tikanga tā Kura Tawhito, he aha tā Kura Nui o Apōpō. Ka hoki anō au ki tā te kaupapa kōrero nei. Kua kite, kua rongo koutou i āku nei whakaaro e hāngai ana ki tēnei kaupapa kōrero. Me pēhea rā, me pēhea rā. Mā wai rā e tauri mā te, mā wai rā e tauri mā te ara o te kura nui a Pōpō. Mā wai rā ngā tikanga o tā kura tawhito e taurima? E te iwi! Hei tā ngā korero a Tā Hemi Henare, Kua tawhiti kē tō haerenga mai, kia kore e haere tonu. He tino nui rawa ou mahi, kia kore e mahi tonu. E hāngai ana ngā korero nei ki tēnei kaupapa kōrero. Kua parāngia te huarahi o te matauranga. Kua whakaritea ngā tikanga tākura tawhito. Ko te pātai nui, mā wai rā e hikina i te manuka mō te kura nui o Apōpō? Mā wai rā ngā tikanga tākura tawhito o te Apōpō? Ko te whakautu, Mā mātou ngā rangatira o āpōpō, ngā rangatira o te ao nāianei. Mā te rongo ka mōhio, mā te mōhio ka mārama, mā te mārama ka matau e mā te matau ka ora. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa.